Газета буларак сезнең балачагыгыз һәм барыбер иҗат кешесенең төп юнәлеше барыбер мин уйлыйм инде балачакта салына дип этәрикш балачакта була дип. Менә шул хакта балачагыгыз һәм нәрсә этәрикш булу турында сөйләп китсәгез.
Кечкенәдән үк җырлый идем. Әйе, Лилия. Әни мине шушында бакчаның сукмагыннан теге үлән арасында теге мунча белән ике арада килгәндә Әни ди, дүрт яшьлек вакытың иде ди, җырлап киләсең ди, җыр ди. Әнинеке ди, Фәридә Кудашеваның җырын Ай күземнең карасы, йөрәгемнең парасы дипләр ди. Башларыңа бутый-бутый, дүрт яшьлек күк сукмактан җырлый-җырлый матур итеп җырлыйсың ди. Минем әнинең үзенең дә ние бар аның. Килидрио бик матур җырлар җырлап, әкрен генә утыра-утыра, шулай җырлап-җырлап. Шуны әйтәм инде, ул әйтә, Бу бала әллә җырчы була инде, карале, дип әйтеп, ди, гел шунда, ди, ни дип куйдым, ди, ничектер шул вакытта бәя биреп, сакланып куйдым, ди, куйган идем, ди. Күңеленә кереп калган. Әйе.
Шуннан соң инде, әлбәттә, бала чагым инде минем катлаулырак булды, әле менә радиода да әйттем шуны, катлаулы булды. Шунысы белән минем Ә беренче классны Үзбәкстанда, туганнарымда укыдым. Әтиләр башта анда тордылар бит инде, яңадан мине калдырып кайтып киттеләр монда, Татарстанга, Сарлыга, үзебезнең Азнакай районына һәм шунда инде яшәделәр. Шуның белән менә мин ул вакытта гомеремә теге онытылмаслык уелып калган шундый авыр сагыну, әни кочагында буласы килү уйларым минем бүгенге көнгә кадәр дә бетми, чөнки мин Беренчедән, әнигә инде мин бер бер генә бала, бер генә кыз. Минем шул әтинең беренче хатыныннан минем әни, әни абый бар. Без аның белән шул үстек инде. Шундый катлаулы тормыш. Хәтта мин менә шундый җаваптан да әнинең беренче, әтинең беренче хатыныннан дигән сүздә дә уже күренеп тора. Чөнки безнең гаилә барыбер катлаулы булды атмосфера. Инде, әлбәттә, Теге, вәс-вәс килеп, И, матурым, и, җанкисәккәем минем, дип кенә минем әни, әтинең күзенә карап утырма, карап утырма түл, карап утырды, әти анарга, Минем сөеклем, дип беркайчан да алай аны учында йөртмәде. Ул гомергә тырышты, гаиләп барырга, әнием, шуңа күрә инде безнең шуңа ниләр, бала чагым минем бик тә шундый кискен, шундый ни хәтирәләр белән бик Тулган, әйе, сөйләсәң шулай ук йөрәкләр тула, күңелләр тула. Әмма минем үзебезгә, үземә карата әтинең мөгамәләсе әйбәт булды, яхшы кеше булды. Менә шул нидән әнигә карата инде барыбер менә шундый кырыслыклары, шундый аның ничек дип әйтим инде, кимсетүе бик күп булды. Мин аны күреп үскән бала, шуңа күрә минем балачагым матур гына, Теге көн дә әтием, әтием дип кенә үтмәде. Шакирә, мин үземне бик күп сынаулар белән үскән кеше дип әйтәм. Менә шундый бала чага, әмма мин инде балаларыма, үземнең ике улыма без Зөфәр белән инде әлбәттә матурлыкны тудырырга тырышып, яхшылык белән, әлбәттә, мәхәббәт белән сугарып тормышыбызны шуларны тәрбияләдек, Аллага шөкер. Балачакка килгәндә менә шундый, кыска гына әйткәндә, шундый хәтирәләр. Әй, мин сезне яхшы аңлыйм кебек, Зәйнәб ханым. Ә менә җы, ул минем инде иманым камил, сезнең иҗатыгызга, моңыгызга да менә шул сагыш барыбер салынгандыр, ошый берничә, барыбер тәэсир ясагандыр дип уйлыйм инде. Ә җырлаучы, безнең, безнең халык моңлы бит инде ул. Менә җырчылар күп. Кемне генә алма, җырчылар дип әйтмим, җырлый белүчеләр менә, тавышы моңлы кешеләр. Ә менә сезнең шул табигатьтән килгән талантыгызны профессиональ дәрәҗәгә үстереп, укырга кереп, җырчы булып китүегезгә ни сәбәп булды? Менә шушы юлны сайлауга. Элек бит инде ул хәзер ярый теге көн саен, таң саен концертлар, ой, балалар өчен конкурслар, бәйгеләр, элек Яхшы анысы, бик әйбәт. Әлбәттә, безне барыбер Моң яшәткән, җыр яшәткән безнең теге аңлашылмаган сүзләребезне менә шушы җырларыбыз аркасында татар халыкның җырлары, халкының җырлары аркасында инде телебез дә күрешә, сакланып калуда бик нык роль уйный безнең җырларыбыз. Менә шушы Менә моңнарыбызны саклауда, әлбәттә, без каян белер идек, әгәр дә чынлап та халык моңлы булмаса, халык тан буыннан буынга менә шушы тирән, катлаулы җырлары аның табышырылып килмәсә. Элек бит инде радиодиктофоннар бөтенесе аның шәеп лә булмады. Ә менә бит безнең халыкның көчлелеге дигән сүзне аңлата. Ул бит югалып калмаган, ул тырышкан, үзенең моңнарын тудырган. Ул шуның белән бәйләп-бәйләп тарихын сөйләгән. Ә безнең сөйли башласаң, күтәрә башласаң тарихыбыз бит, Бик тә катлы, катлаулы дан да бигрәк, бик тә алдынгы һәм и данлыклы безнең бит үзебезнең патшаларыбыз булган. Инде, әлбәттә, бу дөньяда күп нәрсә югала, югала телләр, нишләтәсең бит, бәлкем инде без әле белмәгән Күп әйберләр тарихта буталып калгандыр, әлбәттә, без бүген белеп бетермибездер. Чынлап та, безнең телебез бик борынгы, бик тә өлкән телләргә керә. Алай дип санарга кирәк. Аның кадерен белергә кирәк, ничек тә булса аны сакларга тырышырга кирәк. Ә менә бүгенге сезнең Тормыш кыңгырау газетасының чаралары белән, менә шушы балалар белән Шушы элемтәне алып баруны өзмәгәнегезгә бик зур рәхмәт, чөнки газетаны тотулары, йә булмаса китап чыгарып, китапны тәкъдим итеп балалар укысын өчен аны бик нык тырышырга кирәк. Әйме? Шуңа күрә, әйе, шул мин инде сәхнәгә килгәнче, Җырлыйдыр им, әлбәттә. Әм, әй, сәхнәгә укырга килгәнче җырлыйдыр им. Гомумән, медицина өлкәсен сайларга тырышсам да, барыбер шушы юл мине алып килеп керде, алып китерде сәнгатькә, сәхнәгә. Мин инде кергәндә культура институтына Мин җырлый белим. Анда миңа профессионал белем бирделәр. Бирделәр, мин музыканың төгәл юнәлешләрен, мин сольфеджио, шундый грамоталарны, теория дигән әйберләрне, әлбәттә, безне укытылар, менә шушы миңа профессиональлек өстәде. Ә тавышым белән инде, әлбәттә, җырлаганда, ансамбльләрдә, анда хорларда, яңадан мин үзебезнең Иделкәем ансамбленә солистка булып урнаштым. Урнаштым түгел инде, йөрдем, самодеятель, үзешчән сәнгатьтә. Ул миңа күп ни булды, тәҗрибә бирде. Әлбәттә, укыту белән, укыган вакыттагы алымнар белән эзләнеп карыйсың. Анда укытучы укыта, менә син болай иттереп, болай иттереп дип. Әйе, укыта ул, аның алымнары белән эзләнәсең, менә нәрсә кирәк профессиональлеккә, Этәрү. Ә менә шул адымнар, алымнар белән эзләнеп-эзләнеп карадым да мин барыбер үземнең элекке халәтемә кайттым. Барыбер мин шул халәттә, ничек башлаган, миңа ничек салынган җырларга, миңа ничек ишетәм, йә булмаса тавышымны ничек мин көйләгәнмен ана шул дүрт яшьлек вакытта, мин барыбер шулай эзләнеп, мин шулай барыбер җырлыйм бүгенге көндә дә. Әйе, белем, диплом ул кирәк. Әгәр дә мин, мәсәлән, укытучы булсам, минем үземнең укытучылыкка да дипломым бар. Шуңа күрә инде ул алымнар беренче башлаган балаларга, музыкаль белемнәре булган балалар янында, әлбәттә, шушы профессиональлек, аңарга салынган база кирәк. Менә шуны әйтәсем килә. Ә инде халәт ул бирелергә тиеш табигатьтән, җырчы салынырга тиеш җырчылык ул табигатьтән. Барыбер артист булып туырга кирәк, мин менә шуны гына әйтәсем килә. Аны ясап булмый, ясалмалык белән чыгарып булмый сәхнәгә чыгып кына.

Рәхмәт инде. Бик тә куанычлы сүзләр. Әлбәттә, беренчедән безнең инде безнең практикада да булды шушы нитү. Буыннар белән бәйләнеп китү. Беренчедән, үзебез шушы өлкән буыннардан безнең өчен кадерле Илһам Шакиров моңнары, Әлфия Авзалова әйтик, күп моңнары һәм инде кемнәрнең Башкортстан җырчылары белән без бит әлеге элемтәдә тордык. Әлфия Аксмат, мәсәлән, нитеп тыңлап аларны радиоларын дигәндәй. Менә шушы өлкән буыннарның бергә оештырган башлангыч елларында концертларда катнашып, яшьлегемә кайтыр идем дигән шушындый буыннан буынга безнең үз чоргы җырчыларыбыз белән катнашып, бүгенге көндә дә мин менә шушы Күмәк концертларда бик күп катнашам. Әлбәттә, менә шул практик яктан менә мондый бәйлелек тә бара, ул тапшырыла. Аллага шөкер, һәрбер тыңлаучыга исәнлек-саулык бирсен, гомер бирсен, ул моңнарның кадерен белеп, ныграк саклап, тагын да алып барырга язсын һәрбер кешегә. Менә бар иде генә түгел, менә бар бит, без аны тыңладык дигән әйберләр бик тә куанычлы. Минем синең сүзеңә Ни дип тагын нәрсә әйтәсем килгән иде, нәрсә саклый? Мин бит баягынак әйттем, артист булырга кирәк, ул ул шундый булып туырга кирәк. Аны аның өйрәнеп кенә өйрәнергә дә, өйрәнү дә, тәҗрибә дә бик күпне бирә. Әмма ул күңеле белән ничектер кеше, менә медик булып туган кебек, әйме, укытучы булып туган кебек, барыбер артистлыкка үзенең бер эчке бер нинди бер халәте изюминкасы, ниндидер бер үзенең бер тарту көче, бер сихере бар аның. Б, җиңел генә, просто так кына. Әйе, чыгып керергә була сәхнәгә, күрсәтергә була. Ә менә тагын нишләргә соң? Ә менә тагын нишләргә соң? Шул вакытта кешегә менә үзенең чынлап та артист булып туу дөньяга ярдәм итәдер дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Э, тагын бер сорау. Сез бит инде җырчы һәм Әни кешегәме? Ул хатын-кызның бит инде барыбер табигать тарафыннан бирелгән беренче миссиясе дибез бит инде. Менә шушы ике рольне янәшә һәм, ничек дип әйтим, бөтен тулылыгында алып бару авыр булмадымы? Алар бер-берсенә комачауламадымы? Әлбәттә, төрле моментлар булгандыр менә шул турыда. Минем үпкәләтәсем килми, мине дә, мәсәлән. бер кешене дә, хәтта үземне дә нитәсем килми, кайвакыт үпкәләтәсем дә килми, кайвакыт ачуланып ни әйтәм дә инде, тотынгансың икән, нык башкарырга кирәк, нык, бик авыр. Хатын-кызга артист булып, бала тәрбияләп нитү, баланга көчеңне салу, ул бик нык җаваплы, ул үзе бер һөнәр, үзе бер профессия бит, бала карау, тәрбияләү. Әлбәттә, мин инде шунда итәлеп, чынлап та, мин бөтен көчемне биреп утыра алмадым. Аны шул менә әнкәйләр менә күпме хатын-кызлар үзләренең көчләрен салалар бит балаларына. Беренче көннән үк бөтен җиргә йөртеп, бөтен җирдә тәрбияләп, бөтен тәртипкә өйрәтеп бетереп тәрбия биргән аналар бар бит. Шуның кадәрлек менә андыйларга мин сокланам. Бик тә сокланам һәм, әлбәттә, һәрвакыт шулай буласым килә үземнең дә. Шундай буласым килә, минем примерга алып, аралашырлык һәм ни алырлык тәҗрибә, теге, ничек дип әйтим, өйрәнү ала торган гаиләләребез безнең бик күп, Аллага шөкер, һәм мин шундый кешеләр белән аралаштым. Мин алардан күп нәрсәгә өйрәндем, үзем дә күп нәрсәгә, ә нидә мин болай итим әле, болай итим әле, күп, күп нәрсәгә мин алар аркылы, алар күзлегеннән дигәндәй карап, Җитешмәгән әйберләрне бирергә тырыштым, әлбәттә, балаларга. Ул бик авыр хәл ул, бик авыр. Йә син бала белән генә нитәсең, барыбер аның ул бөтенесен бергә алып барып булмый. Ул бик авыр, аның аның җитешсез, җитешмәгән яклары барыбер кала. Инде үзеңне бер эшкә юнәлтергә кирәк. Әмма хатын-кыз буларак, әлбәттә, инде барыбер мөмкинлек биргән икән сиңа Ходай Тәгалә. Синең балап кайтырга мөмкинлегең бар икән, әйме, син аны алып кайт инде ансын аны. Ансы инде, әлбәттә, ни, синең эшең, һәрбер кешенең үзенең эше. Әмма ул өй кешене алып бару җиңел түгел. җиңел түгел.
Шулай, әйе. Һәм инде киләчәктә менә сез бит инде күпләрнең кумиры, менә үзегезгә сокланган яшь җырчы булырга хыялланган балаларга, яшүсмерләргә нинди киңәшләр бирерсез? Хәзер балалар бик тә яшьтән үк күп нәрсәне күреп-белеп, өйрәнеп Үсәләр, хәтта алар безгә дә уже шунда ук утырып, кайберләре белән менә утырып сөйләшергә була. Конкурста булдым, нидә, Сәйләндә. Сәйләннәрне бу быел да чакырдылар, мәсәлән, Казанда үтә бит инде конкурс. Сезнең көмеш кыңгырауларда алар үзләренең ниләрен күрсәтә торганнардыр. Сез бит аралашасыздыр инде. Әйе, бездә дә бәйгеләр булып уза инде. Әйе,
ул бит күмәк, бәйләнеп, бәйләнештә булганда, Кызыклы шулай үзеңнең популярлыгың арттырырга да, мәсәлән, дип әйтәм инде. Ул кызлар, егетләр белән карыйсың инде. Алар кечкенәдән үк без кая, кая анда радио, кая бер грампластинка ишетеп теге. Я булмаса әни җырлый, я булмаса әти шунда җырлый баянын тотып. Шундый вакытта инде ишетеп Сирәк-бирәк кенә нитәдриек бит. Җырлыйдырыйк дигәндәй. Бәйрәмнән бәйрәмгә генә. Ә хәзер көндә музыка. Кешедә колагында наушник, туганнан ук, значит, ни, телефон, анда компьютер. Алар безгә караганда уже кечкенәдән үк үзләрен формировать итә-итә, яхшыны начардан, начардан яхшыдан начарны, начардан яхшыны аера белергә өйрәнеп үсә торган буын. Әйе. Алар үзләре укытучысы да сайлап алалар, әлеге дә баягы менә күңелендәге теге нәрсә күрсәтергә тели, ә, нәрсә э, бар, менә шуны ачып салырга, алар кечкенәдән үк өйрәнә, минемчә. Ә, Аларга бераз направление гына бирергә, ярдәм кулы сузырга гына кирәк. Әйе, һәм аларның сайлаган сайлавында Аларга дөрес направление биреп җибәрергә генә кирәк була, әйтәм бит, сайрый беләләр. Шуңа күрә инде мин аларны күбрәк тә аңлый дип әйтәсем килә инде. Нәрсә, аларга теләп каласым килә. Бераз гына инде компьютерга бирелеп, әти-әни сүзеннән, я булмаса өлкәннәр сүзеннән бөтенләй нитмәсеннәр. Мин аны беләм, дигән әйбер тумасын аларда яшь монда шундыйрак караш. Әзрәк чынлап та, өлкәннәрне хөрмәт итеп, йә булмаса, ну, әлбәттә, әтиге-әнисенең сүзен тыңлап, барыбер ана шундый киңәшләргә, живой киңәшләргә алар барыбер нитсеннәр, игътибар итсеннәр дип әйтәсем килә менә яшь буынга. Шул вакытта, әлбәттә, барыбер кеше яхшы әйберне күбрәк ала.